Pan ddaeth y cyfnod clo cynta 'na yn mis Mawrth 2020, be nathon ni neud fel gwasanaeth? Yn dilyn canllawi'r Llywodraeth, yn anffodus nathon ni gor'o' cau lawr ein clybiau ieuenctid, ond naeth hyn ddim stopio gwaith ieuenctid yma'n Sir Conwy. Aethom ati fel tîm i drafod, y ffyrdd gorau o gadw mewn cysylltiad hefo pobl ifanc a'u teuluoedd a y ffyrdd orau o cefnogi nhw dros y cyfnod clo. Y ffordd orau aethon ni ati i gadw mewn cysylltiad efo pobl ifanc, a roedd y tîm yn teimlo pan oedden ni'n sgwrsio am hyn, oedd ymweliadau yn step ar y drws, Felly, hefo hyn, oeddwn i'n mynd allan mewn parau a mynd i stepen drws y pobl ifanc a cael sgwrs efo'r person ifanc a'i teuluoedd, a wnaeth hyn helpu ni i ddod i ddallt be oedd anghenion pobl ifanc yn yn yn yn well mewn ffordd. So, o hynna i gyd, beth 'sech chi'n deud yw prif beth oeddwn i 'di dysgu efo'r gwasanaeth? Wel, dwi'n meddwl bod gwasanaeth, yym, dwi'n meddwl bob un adran o fewn, o fewn gwasanaeth Ieuenctid Conwy wedi cael budd o wneud yr ymweliadau stepen drws yma lly. Mae wedi um, golygu bod ni'n cydweithio well efo canolfannau teulu, um, bod ni'n cydweithio efo adrannau eraill a hefyd bod ni'n gweithio, cydweithio efo ysgolion hefyd yn well er mwyn cynnig y cymorth sydd ei angen ar gyfer pobl ifanc. Um, a dwi'n meddwl hefyd, dyn ni wedi dysgu bod o'n ofnadwy o bwysig bod pobl ifanc yn cael y cyfle i cysylltu ac athrebu efo'r staff proffesiynol, yym, ma' hynna'n rwbeth pwysig sydd wedi dod allan ohono fo, bod o ddim yn rywun rywun yn mynd heibio, bod o ddim yn ffrind, ond bod actually staff sydd wedi cael eu hyfforddi a bod nhw'n broffesiynol yy i fynd i gweld nhw. Yym, ac yn ola, dwi'n meddwl bod ni'n adnabod anghenion teuluoedd yn well, Yym, er mwyn, yn lle bod o jyst yn berson ifanc yn dod o fewn Wikipedia Ieuenctid, da ni wedyn yn cael yr stori i gyd mewn ffordd, yr llun yn gyflawn hefyd yndan? Yym, so dwi'n meddwl da ni wedi dysgu llawer ohono fo, dwi'n gobeithio fy hunan, yym, da ni dal yn mynd i ddysgu fo wrth gario mlaen efo agweddau gwahanol o be sydd wedi bod yn mynd ymlaen yn ystod yr pandemig 'ma. Ie, ges i sgwrs efo'r yym tîm cymunedol cyn dod i fama heddiw, a yym i gael barn nhw o be' o'n nhw'n meddwl o'dd yr buddion, ac o'n nhw'n dweud bod o'n yn gyfle da iddyn nhw allu hysbysebu be' oedd gennyn nhw ar fynd, yym er enghraifft be' oedd gennyn ni ar ein pethe social media yym neu ein clybiau ieuenctid ar-lein, oedden nhw hefyd yn teimlo bod o'n ffordd dda i weld, fel ma' ffrindiau'n dweud, gweld be' o'n digwydd, a wedyn gweld be' oedd yr angen i'r person ifanc yna a'r teulu. Yym, wnaeth un gweithlu oriented cymunedol roid esiampl da o berson ifanc angen fwy o gefnogaeth a felly aeth hi ati wedyn i gysylltu â'r ysgol a aeth yr person ifanc yna wedyn mewn i'r ysgol dwywaith y yr wythnos yy a wnaeth hwnna gyd ddod o'r gwaith o fynd at y stepen drws a cael trafod hynna hefo y person ifanc a'r yym a'r rhiant. ar y pryd. Yym dwi hefyd 'di cael sgwrs efo yr prosiect Cynnydd yym sydd yn cefnogi pobl ifanc sydd ddim mewn addysg neu hyfforddiant neu gwaith a oedden nhw'n gweld budd o'r dull yma ac oedden nhw'n teimlo bod o'n ffordd dda o gadw'r pobl ifanc yn engaged a hefyd bod nhw'n cael fel ma' Frida yn sôn yr cymorth gan yn gweithiwr proffesiynol achos oedd hi'n adeg mor ansicr i bobl ifanc a roedd cael y sgwrs yna hefo'r project cynnydd yn yn help mawr i nhw i allu yym trafod eu pryderon am eu dyfodol yym yn sgil gwaith neu mynd i coleg a ballu felly ia oedd oedd pawb 'di gweld y byd o fewn yr dull yma. Dw i'n berthynas Sefydliad Llechen y Byd i pa mor bwysig ydi'r cyswllt gwyneb yn wyneb 'na i iechyd meddwl a emosiynol pobl ifanc, ond fel un person ifanc nathon ni weithio efo yym o'dd yn diodde' reit ddrwg efo'i iechyd meddwl o tua mis Ionawr flwyddyn yma yym nathon ni ddechra drw' siarad ar ffôn yym ond nath o ddechra gwella a nathon ni weld gwelliant yno fo pan nathon ni gallu mynd yna bob wsos a ni o'dd yr unig fel gys- cyswllt cyson o'dd o'n ga'l fel rhywbeth i edrych ymlaen at bob wsos o'n i'n troi fyny a Steffan drws. Um, so o hynna i gyd, be dyn ni am gario ymlaen wan o pethau'n dechrau llacio, llacio. Bod bob un person yn ymateb wahanol i'r pandemig a bod yn ymateb wahanol wedyn ar ôl dod allan ac i annog nhw i ddod allan i'r clybu ieuenctid a gymdeithasu. Ond mae eisiau gwneud hynny mewn ffyrdd gwahanol i bawb achos dydy pawb yn gallu dod syth nôl fewn o. So dwi'n meddwl bod yn bwysig bod ni'n clymu'r ymweliadau Stefan Drws 'ma yn fewn hefo yym Outreach a hefyd efo Clwb Ieuenctid a bod ni'n trio cynnig gwasanaeth sydd yn targedu bob un o heina 'lly. Yym dwi hefyd yn meddwl mae'n bwysig 'da ni wedi mae'r fframwaith yy ymgysylltu a datblygu ieuenctid yy yn esiampl dda o hyn achos 'da ni wedi yym bod yn cefnogi ac yn cydweithio efo nhw er mwyn creu pamffled yy i'r bobl ifanc sydd yn ddigartre neu mewn perygl o fod yn ddigartre Mae hwnnw wedi cael ei wneud ar y cyd efo um, y prosiect gyda Rwen, uh, o'n fama'n Gwasanaeth Ieuenctid Conwy, a hefyd efo datrysiadau tai Conwy ag cymdeithasau plant yn y gogledd, um, a bod nhw'n cael eto y wybodaeth a gefnogaeth proffesiynol pwysig yna, um, sydd yn hanfodol, dwi'n meddwl, adeg yma. Dwi'n meddwl ti'n gallu anfodol yma.